Үтүөкүннэн мин Туйаарабын уонна мин каналбар оҕо ииттии-ииттиин саха тылын үөрэтии уонна айан туһунан кэпсиибин киирэн суруттарыҥ, лайктааҥ уонна бииргэ буолуххайыҥ. Дьэ эрэ бүгүҥҥү видеобар мин кэпсиэхпин баҕарабын хайдах үс сыл аннараа өттүгэр иккитинчи сүүрбэ биир сыллаахха түөрт оҕобун кытта суос соҕотох массыынаҕа олорон бараммын Россия биир кэрэһирдэригэр Краснодар кыраайыгар бу хара муора кытыытынан инниҥнэн кэннинэн үрдүнэн аннынан барытынан айаннаан сыл аҥаара айаннаан уонна сири дойдуну үөрэтэн хаамай умнуллубат уонна улахан айаммыт туһунан кэпсиэхпин баҕарабын Ол икки тыһыынча үһүрбэ биир сыллаах айанныырбытыгар миэхэ дьоннор бары сүбэлииллэр этэ «Дьэ туйаары ютубкун айынарар, дьэ бу travel блог оҥорор, оҕолоргун кытта сылдьыбыккын, кэпсээр, сиһилии» диэн сүбэлииллэр этэ. Ол эрэн мин онно ханна эрэ ютуб туһунан саныыр этим, ол эрэн ханна эрэ наһаа кыбыстар этим уонна чэккэлин уонна сөбүн соҕотохпун ол оҕолору кытта сылдьабын, үлүһүн ханна эрэ бириэмэ ыгым баҕайыта уһунустубатаҕым ол эрэн бу сырыыга биһи бэйэбит дьиэ кэргэммитигэр анаан уһулбут видеоларбын барытын холбооммун маны кылгас дии санаабытым оннук төрдүн биэс минутаттан тахсат видео буолан таҕыста но наһаа ыксаамаҥ сүрүнүн кэпсии сатыаҕым Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга биһиги Дьокуускай куораппытыттан түөрт оҕобун кыбыммыппынан улахан айаҥҥа туруннук Тоҕо бу Краснодар диэки бардыбыт дьэ, тоҕо дитэххинэ кыһыҥҥы муора таһыгар ууруу-туруккуттан олорор баҕа санаалаах этим. Ону хайдах Геленджикка кэллибит? Дьэ, бастакы куораппыт Геленджикита. Геленджиги мин били остуоруйа курдук этэллэр батта картаны маннык харахха химэн баран, эргитэ түһэн баран баттааһаҕын диэн ол курдук мин талбытым. Ону Геленджик куоракка тиийдибит. Суолбут оттоон бастаан Дьокуускайтан Москваҕа дылы көтөн тиийдибит, хоннубут, сынньанныбыт, онтон Геленджикка дылы икки чаас кэриҥэ самолетунан көтөн түспүппүт. Бу видеоҕа мин кэпсиэҕим олохпут туһунан ханна олорбуппут, ханна сылдьыыппыт, хайдах дьоннору көрсүбүппүт Бүт уонна бу айан кэнниттэн мин бэйэм уонна оҕолор хайдах уларыйбыппытын туһунан. Эппитим курдук, Геленджикка биһи э, соһуччу кэлбиппит. Э, маннык-маннык бу куорат баар туһунан биһи олох да билбэт этибит. Ол гына эмэ ото э, үөһэттэн эбэтэр дуу айыыларбыт бу олус үчүгэй, кэрэ э, куораты булларан биһиэхэ олус элбэх дьоллоох күннэри бэлэхтээбитэ. Тоҕо диэтэр, тоҕо Геленджик? Геленджик бэйэтэ олус дьоҕус куорат, кып-кыра куорат. Аа, бу манна кэллэххэ о муора кытыытынан буоллаан он биэс кил он биэс уон сэттэ километр уһуннаах наһаа үчүгэнник набережнайдаах холл кутутугар айанныырга уонна хайалар бааллар Хайалар көстөн тураллар, биир өттүттэн муора, биир өттүттэн хайалар, биир өттүттэн буоллаҕынан ойуурдар, туох барыта баар. Ол иһин э, наһаа табыгастаах туох барыта баара диэххэ үһү. Уонна логистика өттүтүнэн, суол иис өттүтүнэн көрдөххө, бу геленджик ортотугар турар. Хаҥас өттүгэр айаннаатаххынан, Анаапа баар, Новороссийск, Абerdeenка уонна таһылҕа Сеул Крымы дьоннор сылдьаллар этэ. Онтон уҥа түөр көрдөххүнэ, э, туох кэлэрий? Туапсе кэлэр, Сочи, ол алгыса Абхазия диэки бара тураҕын. Онтон инникиннэн айаннаатаххына, иннигэр айаннаатаххынан, эйиэхэ буоллаан ол Краснодар, Атыкея, Ростов-на-Дону, салгыы оттон киһи сылдьар сирдэрэ Билигин даҕаны өссө туох да элбээн уларыйбатаҕа баран иһэр. буолуо, а, сайыҥҥы өттүтүгэр биллэн туран бу куораттарга олус элбэх турист сынньана кэлэр бүтүн Россияттан. Онтон кыһыҥҥы кэмҥэ манна уу чуумпу. Мээнэ дьоннор кэлбэттэр, а, сыана а, чэпчиир. Ол иһин буоллаҕына бу оло ханна олорбуппут туһунан кэпсээтэххэ, оту дьиэни, квартиралары булар судургу. Э, дьоннор манна э, арендаҕа куоттуннулар, ону буоллаанан киһи булан э, сирэн-талан бэйэтигэр сөптөөх дьиэни буларга судургу. Ол аата кыһыҥҥы туристическай сезон ураты кэлэр буоллаххына сыанаҥ быдан чэпчэки диэн өссө биирдэ хатылыам уонна киһи талара элбэх буолар. Биһи буолаанан дьиэҕэ олорбуппут, дьиэ арычча тэйиччи оҕустурар этэ, ол гынан чуумпута, көстүүтэ да кэрэ этэ, бастакы кэмнэргэ биһиэхэ наһаа үчүгэй этэ. Онтон куоракка көспүппүт Геленджикка, уонна табылы квартиралар били муора таһыгар турар буоланнар иһдьэргэ үчүгэй, атыы иһдьэргэ холобура хаамыы ырааппыта биһи отут чөмпүүтэ курдук хааман кэлэр этибит муоракка дылыгар дылы. Массыынаны баҕас быдан түргэн, чугас буолар оҕону масанна наһаа сылдьаабатахпыт арай ханнык эрэ туспа атын куоракка барарбытыгар эппитим курдук чуп-чугас турар барыта бу холобур Геленджикке ырыччахал буоллахпытынан ол Дивноморск барыахха өһөбөтө баара уһуга он бесчикки мүнүтүнэн атын куоракка баар буолан хаалаҕын суоллара бу көрөргө кургутук ырааһа көннөттө киһи айанныырыттан астынар этэ. Эбэтэр буолааны бу Краснодарга аях чааһынан көтүтэн кэлэҕин уонна онно хороҕор эбитти көрөр этибитти курдук. Уонна бу айаҥҥа миэхэ буолаанын хаамай бастыкыбыннан улахан куоракка миллиөнтэн тахса олохтоох куоракка массыына ыыппытым. Дьэ, онно баар эбит пробка диэни билбитим. Э, Краснодарга биһи саамай ыстыммыппыт холобура бу э, парк Галичикова диэн баар этэ. Билигин бу видео көстө турар. Э, Мен хаһан даҕаны э, маннык кэрэ парканы көрбөтөҕүм. Ыччарым тухары. тас дойдуга уонна Россия даҕаны манна кэлэн бараммын мин олох иэйиим уһулла уһуктан санаам уларыйан хайдах маннык биир киһи кэрэни айыан оҥоруон сөп эбити дьоҥҥо анаан диэн санаам киирбитэ Уонна мин сүрэхпэр бу паар Галицкого олох туспа бэйэтэ иһирдээх миэстэлээх уонна куруук хаһан иһирдьэбин буһуйури. Онон хайаан даҕаны манна оҕолорукка көрдөрөн, бэйэҥ даҕаны кэрэни кэрэхсиириҥ ордук эбит. Уонна айаҥҥа дьаmmыт буолаанан наһаа бэйэбин көҥүл киһи курдук санаммытым. Баҕарбытын курдук ыллым да баран хаалыахпын сөп, кэлиэхпин-барыахпын сөп. Оҕолорбутун кытта сылдьабыт. Киэһэ айманы тахсан алааска аа дьаарбайан, оҕолор дьэ велосипедтарын уонна илдьэ барбыппыт олус биһигитин абыраабыта. Биллэн туран, бу айаҥҥа сылдьаҥҥын эн оҕолору кытта элбэхтик хаамаҕын, оҕолору хаам тараһатыахтаах, онон тукаҥ эмиэ буоллаҕынан э, ийэлэр аҕалар билэр буоллахха төһө ылаалах буоларын киһи ньиэрбинийдиир ороор дьэ хааман истиир орунугар буоллаҕынан бу оҕолорбун кытта куотулаха-куотулаха хааман э, сылдьарытым кинилэр түргэнник буоллаа дии велосипедынан олох тэлээрэ сылдьаллар мин кыра уолбун велосипед э туохха этэй Коляскаҕа олордор этим дьэ уонна оннук аа, на час куораты биир гына өһүттэр этибит. Онон сүбэлиэм этэ, холобура айаҥҥа тураннар буоллаххытынан кыах баар буоллаҕынан бу оҕолорго аа, велосипед э, көрүнэргит, илдьэ сылдьаргыт кырдьык абырал буолар эбит. Ол иһин бу велосипедтарбыттан куруук илдьэ сылдьар этибит. Төһөлөөх элбэх куораттарга кыра улахан сирдэргэ барытыгар хатыйбыттара. Онон бу велосипедтарбытыгар наһаа махтанабын. Олус үчүгэй этэ. Сөп, оҕолорго этим велосипед туһунан, аны салыы бардахха тобу ыйытааччылар. Дьон хайдах эйиҥ киитини көрсөр этэй диэн. Мин биир били кыра иһиргэ олороҥҥун хайдах эрэ хонуннарын дьоннор ааҕаннар, э, элбэх анааҕы ыллаттарааччылары куттаналлар, хаҥас иһири көрөллөрүн, а, туох эрэ буолуо, уонна миэхэ холобур ыһыддьарым тухары өссө этээччилэр ээтини хайдах ити нууччалар көрсөллөрүй диэннэр. Ону, э, Нууччалар эрэ олорботтор бу дойдуга. Дьиҥинэн историяны да көрдөххүнэ бу Краснодар өттүтүгэр хаһан даҕаны то нууччалар олох кэлин кэлбиттэрэ. Саҥа ол он тохсус үйэ бүтүүтүгэр диэбит курдук. Ол иннэ манна олох араас бэйэлэрэ олохтоох омуктар олорбуттара. аа барыларын холобур бу Адыгеялары барахсаттара Адыктарыын олох көһөрөөспүттэр ити соччо өттүттэн үлүһүн ити диэки наһаа элбэх кырдьык омук арааһа олорбута туураттар да бааллар этэ ол абхазтар да бааллар өссө кыра маннык элбэх баҕайы омуктар олорбуттара ол иһин билиҥҥи олохтоохтор эмиэ олох атыттар Нахыл баһай дьоннор олороллор. Онно бу кэлиҥҥи сылларга бу соҕуруу элбэх аа биһиги эҥээрбититтэн дьоннор көһөн тиийбиттэрэ. Ол курдук буоллаҕына Владивостоктар, Хабаровскайдар, Иркутскайдар олус элбэхтэр. Ону биһи көрсөммүт буоллаҕына бу ыалга олорор дьону кытта күлээччибит. «Хайаа, Дальний Восток, бараҥкыттоо!» диир этибит. Уонна олус эйэлээхтик үчүгэй баайдык кыдьыыппыт. Онон бу киһи дьонтон холобур куттаныа уохтаах. Айаҥҥа туруннаххынан эн аһаҕастык үөрэн-көтөн, бэйэҥ үтүөҕүн, үтүө санаалаах сылдьарыҥ, ыраас санаалаах сылдьарыҥ ордук буолар. Ону хаһан эрэ туох эрэ куһаҕан буолуо, хаһан эрэ тугу эрэ диэн аахпытым диэн бэйэҕин куттаан, бэйэҥ санааҕын, ыһаҥҥын куруук Куттана сылдьар туох үчүгэй кэлиэҕэй? Ол иһин куттаммакка харса суох ол киһи олороохтоох дии саныыбын. Оччоҕо эйиэхэ кыдьык үчүгэй эрэ тардыһар. Ол иһин бу холобур айаҥҥа турунаргыт куттанымаҥ, үчүгэйгэ, сырдыкка, кэрэҕэ итэҕэллээх буолуоҥ, эбээтэр итэҕэллээх буолуҥ. Мин бу сылдьаммын олох аҕыйах сахалар бааллар, сахалар бааллар диэн курукуйда сахалар бааллар билигин өссө элбээбиттэрэ буолуо бу кэлиҥҥи сылларга. Гензика сахалары кытта көрсө сылдьыппыт, ол иһин иһин биир туох дьиллэри ойуурдаах куобах хаһан да охтубат. Бу миин кыргыттарын наһааччы итик көрсөннөр этинии ыйга хара муораҕа сөтүөлэппиттэрэ олус үчүгэй күн ааспыта. Уонна бу кэтик киһи муора да хайа да айылҕа кэрэ иһигэр сылдьан бэйэтэ уоскулаҥ буолан аттыгар чугас дьонноруҥ баалларыттан дьоллонон кырдьык истиҥник мунньанар. Биллэн туран, бу араас сирдэргэ сылдьаммыт дьоннор харахтарыгар олус хатанар этибит. Э, маннык элбэх оҕолоох оҕото сылдьарбын көрөннөр олус соһуйааччылар, дьиктиргээччилэр. "Тыы, бу барыта эн оҕолорун дуо?" диэн, "Ну, миэннэрэй?" диирэ Симон, "Ата бу маннык бары төрдүөн, суб бэһиэн буолла. Түөт оҕоҕун кытта ону бэйэм бэһиэн, хубуруһа сылдьар этибит" Ону ыйытааччылар «Хатах күн аайы тугу эрэ хаҥа экскурсиялары көрөн тахсаҕыт дуо?» диэннэр иһэ. Ону буолбатах этэ. Мин бу айаммыт туһунан кылгас дьоҕус инструкциялаах кинигэ суруйбутум. Ол онно буоллаҕынан бартын сиһилии туох баар ыйытыыларга барытыгар хоруйдаабытым уонна кэпсээбитим. Ол кинигэ билигин даҕаны Литреска онлайн ылан ааххахха Сөп. Сөп, салҕыы. А, бу күн эйэ оҕолору кытта сылдьаҕын дуо диэн эмиэ санаа үөскүүн сөп. Оннук да диэн дьоннор ыйытааччылар, "Бии олох сынньалаҥнык илдьэр этибит". Оо, оҕолору били күн эйэ онно-манна таста тас буолбакка, а, һынньана-һынньана, наҕыллык Туох ыксыахпытый? Бии сынньана олоҕу астына кэлбит дьоннор буоллахпыт дии. Ол иһин э, күннээҕибитин буоллаҕынан аа дьуо барытын сааһыланан аҕаллык иччааччыбыт. Онно оҕолор даҕаны бу э, кэлэн бараннар соҕуруу дойдуга олохтоохтор били атмосфераларын э, хайдах эрэ ылыммыппыт. Холобура, э, Дьокуускайга олороммут, бэй куруук ыксаата-ыксаата буолар этибит. Барыта түргэн-түргэн, сып-сап, дьэрэ-дьэрэ, хаамайын иһиҥ, тугу эрэ гыныахха, хана эрэ барыахха. Ото ол бэйи э, менталитетпыт диэн этэр сыыһа буоллаа, биһи олохпут оннук буоллаа, дии тымныы. Кылгас кэмҥэ эрэ сылыйар, барыта түргэн баҕайытык э, дьыл ааһар иһириттэн кэлэн бараҥҥын маннык кылаас дойдуга кэлэмэн кычык тохтуурга үөрэниэхтээх эбиккэ. Наһыллык олорорго. Slow life дииллэрдэ бытааннык ыксаабакка. Дьон кычык олус наҕыл этэ. Ол онно буоллаҕына бу ыйыталлар ыйытар буоллаҕым дьэ бэйэм даҕаны олохтоохтортон "Ээ хайдах инньэ анаатый" диэн. Аны үчүгэй баайдык этэллэр. Оттон муораҕа кэлэбит пикниктыы дьиллэр. Муораҕа тахсан пикниктыыбыт дьиллэр. Уонна диибин. Уонна то кэпсэтэ-кэпсэтэ олоробут диэччилэр. Тыый диибин. Ону бүттэ да, оҥоо дииллэр. Кырдьык оннук эбит. Э, кэлин эмиэ биһи эмиэ муора кытылыгар тахсан бараммыт, э, аһык ыһыктаах тахсааччыбыт уонна олорор этибит. оҕолорбутун кытта онтон баҕардахпытына бу маннык бары массыынаҕа тиэллэбит уонна айаҥҥа турунааччыбыт бу кэлинчиккэ дьыыппыт анапаҕа дьыыппыт новороссийскай дьыыппыт уонна дьэ улахан айаммыт сочи диэки буолбута Сочига дьэ тиийэрбитигэр эриллэн буоруллан хайалар быыстарынан ардах кэмигэр айнаабыт мин хаһан да маннык айнаабатаҕым ону инстаграмҥа ийэм суруйааччылар туох харса суох дьахтаргыный маннык ардахха уонна инник эриллэн буруллан оҕолоргун кытта айнаатын диэн отон Айаныахтаах буоллаҕым дии, билиэхтээх буоллаҕым дии, хаһан да сылдьыбатах буоламмын, оттон манна и уһуннук айаннааппыт, аа дьиҥинэн алта чаас айанныыллар этэ, дьоннор ону биһи туопсайга тохтооммороммут, адлерга айаннаан тиийбиппит иккис күммүтүгэр олох ыксаабакка бытааннык кычык хуола, аа биһи курдук илик көмүскэн уоттан эмискэ баай кычык эриллэн-буруллан үөһэ тахсардаах сирдэргэ хайа быыһынан айанныыр туспа приключение этэ. Адлары биһиги тиийэн бараммыт биһиги састыбыппыт. Дьэ буолар эбит уһун да куорат дьалаан да ол Сочига диэн буолбатах. Биһи Адлерга олорбуппут. Адлер бэйэтэ кыракый дьоҕус Уонна то саамай туристар сылдьар сирдэрэ, бу манна бу Олимпийская деревня баар этэ, муора да баар уонна холобур Геленджиги кытта тэҥнээтэххэ эбэтэр Анапаны кытта тэҥнээтэххэ Сочи климата быдан умнаҕас уонна ылаас буолар. Геленджикка холобура тыал түһэр. Бу розеветров дииллэр. Олох ынырык күүстээх тыаллаах дойдубут сeb. Онтон буоллааны бу сочига оннук улахан тыаллар хуохтар, тоҕо дитэхэ манна хайалар да бааллар, ылаас даҕаны, оны холобур буоллааны бу биһи муораҕа аллараа дьыр буоллахпыт дии. Онтон буоллааны үөһэ ол эсте садокка эбэтэр Красная Поляна таҕыстаххын онно хаардах. Ол иһин били дьоннор кэлэллэр, сыдьаллар аайбыт Сочига бу көрдөхөн биһи халымбай таҥастаах курдукпут гынан баран олох наһаа үчүгэй киһи олороругар олох сөптөөх климаттаах эбит дии санааппыт. Уонна тупу оҕолору кытта ол киэһэ да буоллун туох эрэ буолар бу холобур танцующий фонтаны диэн быһыылаах этэ уонна кэлэн киэһэ аайы сэттэ чаастан көрдөрөллөр этэ киһи бөҕөтө мустаан дьэ эмоция бөҕөтүн билэммит оҕолор кытта ыччыыппыт ону бу сочины кыччык сөбүлээбиппит ол эрэн логистика өттүтүнэн суол иис өттүтүнэн табыгаһа уохата наһаа улахан пробкалардаах хайда эрэ маннык ыһынчарга табыгаһа ох диэн ааппыт уонна баҕар бэйэбит даҕаны кыракы дьоус геленджикпитигэр үөрмүппүт буолуо дьиинэн булаанан хас биирдии бу куораттарга кэлэн көһө дьон олоруохпут дии санаабыппыт ол эрэн геленджикпытын ордороммут бу сочи кэнниттэн алҕыы төннүбүппүт Эппитим курдук бу Сочи таһыгар олус элбэх туристарга аналлаах сирдэр бааллар этэ. Биһи саамай бастыҥнарын бардын талаата аппыт. Холобура буоллаҕына бу түс жүз биэһэн метрэ үрдүктээх хайаларгар быыстарыгар турар муостаҕа тиийбиппит дьоннор манна буоллаҕынан ыстаналлар игин этэ оҕолору кытта тиийэн наастыммыппыт уонна кырдьык киһи диэрбэтин иһин кычыгылатар иһир этэ маннык үөһэ тахсан хаамаммыт оҕолор бүтэһигэр аамас аһаллыбыттара онтун бүтэһигэр олох харса суох төттөрү таары үүрэ кэлээн атын туристары Дэлби куттаабыттара: "Мама, смотрите за своими детьми!" гинтиллэр этэй. Они не боятся, что ли? Нио тупи хас даҕаны маны кааһан ааһаммыт оҕолор сөбүлээбиттэрэ аҕай. Аны кэлин манна бастакы каадырга даргайын көрдөххө дары куттаммыттара. Дьиҥинэн олох миин ытыспыттан тутан маһыддьыбыттара. Онтон бүтэһигэр хата эрэ кырдьык Били киһи хаһытаата хаһытааһы буолуон баҕарар, "Аа, я король мира" иннин курдук. Naa үчүгэй этэ. Бу видеоны көрө-көрөбүн эһиэхэ кэпсиибин уонна ол сылдьыбыт эмоцияларбытын төттөрү хаҥардан, санаан амтанна даҕаны кэллэ бу күн. Тугу гыммыппытын, ханна сылдьыбыппытын, аа, уонна бу ыйытахха ыйытахха да оҕолор өйдүүллэр этэ да бу сылдьаргытын диэн олус үчүгэйдик өйдүүллэр этэ быйым манна сдьыыппыт онно сдьыыппыт диэн уонна да бу айан өссө да хаста да этэрим буолуо айан оҕолорго кырдьык дьайыыта сүрдээх күүстээх эбит оҕолор түргэнник улааталлар уонна тон бу сылдьарбыт тухары Кычыгытаарыы дии сөмөлүөт дьэһэннэрин курдук маннык муора кытыытыгар таастары хомуйан дьаарыстаан тутан хабан киэһэ аайы то маннык муора кытыытыгар кэлэммит оскуйан олоро атыыр идэлэммиппит сөп салгыы баран иһиэххэй ас-үөл өттүтүнэн хайдах этэй диэн Оо, дьэ баар этэ манна минньигэс фрукта, оҕуруот аһа диэн. Э, Өдьүгү полоду кыра ардахпытынан холобур мандаринын аһа сөбүлүүр этим. Ону булан бу Абхазия мандарины диэччилэр. Бу видеоны киирбэккэ хаалбыт, устубакка хаалбыппын. Ол гынан баран мин айахпар тылбар оолонно сиэбит мандариным амтана өссө да кэлэһэйдэр. Оҕо сааспар илдьэр биһиэхэ ол эбэлээх эһээм хайдах эрэ гынаннар Абхазия мандаринын аайы сыл аайы булан аҕалаллар этэ. Уонна бу Геленджик таһыгар Тосоччига даҕаны Тобу Абхазия олох ыалдыы турар буоллаҕа дии таһыгар. Ол иһин манна дьэ фрукталара, ол мандариннара диэн дэлэй булааччы сыаната олус удамыр этэ, билигин даҕаны чэпчэки буолуохтаах. Уонна күн аайы олох иккилии-үстүү килэ мандаринытаах сиир этибит сөп. Холобура мандарин туһунан эттэххэ. Яблоко даҕаны баар буолааччы, ол гынан баран аҕыйах оҕус этэ, Бу оҕуруот аһа уонна фрукта кичик таах үүнэн турар уонна то есть хурма диэн иһибиппит элбэхтик аһылыга гранат оннук-маннык наһаа элбэх этэ ону билигин күлэр этибит бу дьэ муораҕа тиийиэхпит уонна ити балык арааһын сиирбит буолуо креветкалары оннук маннык муора кыылларын дии санаабыппыт онтукам баара оннук буолбатах хара муораҕа мээнэ балык суох онон буллаҕынан тиийэн бараммыт маппыппыт морбойбуппут балык суоҕуттан ону тугу санаан кэллим биирдэ арай балык маҕаһыыныгар киирэммин дьэ балыктары көрө турдум уонна ханнык балык үчүгэйий диэн кэпсэтэн хаҥалааппар арай буоллаанан атыыһыты оҕонньор мин диэки көрөн хантаһыт дьааһыный диир аха эриттэн дьаан дуу диэтэ ону аха эриттэн сылдьабын ой дьэ аха эрим балыгын кытта манна туох да тэннэспэт Буоллаҕа дии, мин эйиэхэ тугу да атыылаабаппын, онон барматтан диэбитэ. Эстиибин. Ыы, манна муораҕа биһи аһа балыкпыт олох минигээх онно хайдах эн хахаһириттэн хахаһирин балыгын иһиэн бараҥҥын, атын балыгы иһиэххин олох сириэҕиҥ, олуһу мин эйиэхэ тугу даҕаны этэр кыаҕым суох диэн киһини күллэрбитэ. Салгыы өссө ас өттүнэн кэпсээтэххэ, то бу оҕуруот аһын кэпсээтим, балык туһунан, аны эт туһунан. Дьэ, эт кыһалаах оҕус этэ. Аа, наһаа минньигэс диэн санаабатаҕым. Аа, тэҥниирдээх буоллахпыт дии, ол да буоллар ото эппитин иһин атыылаһа атыыр этибит уонна ото кыра-кыралаан индюк этин иһир буолбуппут. Индьик этэ баар буолан, инте куурусса этэ баар буолан, иһин үчүгэй этэ. Тэһин хадаа эрэ астына садьыыппыт. Ону тэҥэ бу манна сүрдээҕин үүт аһылыга хайдыылаах эбит. Мин буоланын урут холобур Дьокуускайга да олороммун, Суураппын ийэм бэйэм оҥостооччубун. Онтон манна кэлэн бараммыт, дьэ, кефир, пыт, суорап Быт, иэдьэгэй биит, сыырдара, сыыр арааһа баар буолар этэ. Ол сүөгэйдэрэ, минньигэһиэн, олох бу диэн эттэххэ инник минньигэс үүт аһылыгын иһээбэтэх. Онно өссө ол геленджикка олордохпутуна өрөбүллэргэ киин площадка буолай дьармака ыһыллааччы, онно дьэ фермердэр бэйэлэрин астаран кэлэн атыллыллар этэ дьэ инник элбэх сыыр баар эбит дуу диэн билбэт этим эрин арааһы бардан атыллыллар этэ ол иһин онно тиийэммит атылааччыбыт уонна дьэ минньигэһэ истэ минньигэс аһылык иһирэ дьут уонна мин аан бастакыбын бу глинжикка сылдьаммын то көрдөҕүм дии он аатын ааны куораттарга эмиэ баар буолар этэ сгущенное молоко фермерское диэтэм

Дэлэй киһи талан сиирэ элбэх аһылыкка уонна таһаҕа аһылыгы амсайарга буоллаҕа. Дьиби ханна да тиийдэхпитинэн куруук олохтоохтор астарын амсайа сатыыбыт уонна олохтоохтор аһылыктарын таламмыт һии сатыыбыт. Чэ, тотоҕо диэтэхпитинэ мин холобур аһылыкка бэйэм туспа көрүүлээхпин уонна ханна олороргунан аһыырым кырдьык саамай табыгастаах буолар диэн. Ол оннук икки ыйбыт ааста, аны иккиинэн буоллаанан кэргэним Саҥа дьыл саҕана кэлэн биһитини э, үөрдүбүтэ, дьоллообута. Ол кэмҥэ кини Дьокуускайга үлэтинэн баар этэ. Ол иһин биһиэхэ маннык э, кылгас кэмҥэ кэлэн баран ааһар этэ. Оннук оҕолору кытта дьахтыһаммыт үөрэн-көтөн дьэ бары алта буолбуппут уонна ты эмиэ хайаабыппытый салҕыы айанныыһыччыыппыт уонна аҕабытыгар көрдөрдөхпүт чебу маннык ураты эмиэ олох баар эбит диэммит Аҕабыт кэлэригэр иннинэ биһи былааннааппыт, бу иһирдэргэ сылдьыахпыт, манна сылдьыахпыт, ол иһин барытын кэрийэ сатаабатахпыт, барытын өссө кинини кытта хостон көрбөт гына. Ол иһин кыра-кыралааммыт ото айаммыт салҕанан баран испитэ. Бу ханна аахтахпына биһиги бу сыл аҥаара иһигэр тоҕус куораттарга сылдьыбыппыт. Өссө мин бу кыра куораттары саҕахпаппын. Тоҕо диэтэххинэ кыра куораттар эмиэ элбэхтэр этэ. Ол Крымский диэбит курдук өссө ханна өссө кып-кыракый эмиэ куораттарга сылдьыбыппыт. Ол иһин анаахпакка бу тоҕус улахан куораты эрэ бэркиллэрэбин. тоҕус куорат ол аата геленджик кабардинка дивноморск новороссийск горячий ключ анапа краснодар сочи адлер туапсе чэ элбэх эбит ааҕан бардахха быһанаан көрбүппэр бу туһунан эмиэ кинигэбэр буоланан барытын сиһилии суруйбутум онон манна өссө бу ссылка баар буолуо видео анныгар ону Ол ссылканан киирэн ааҕаарыҥ, көрөөрүҥ уонна да санааҕытын атастаһаары. Информацияны хантан булар этибиниин диэн бу сылдьарбыт тухары барытын интернеттан интернеттан онтон мантан сылдьан эрэ мин кыра-кыралаан көрөр этим эрдэттэн бу сиргэ хайаан даҕаны барабыт диэн былааммыт суох этэ барыта оҕолор хайдах туруктаахтарын хайдах настроениялаахпытын барытын көрөн бараммыт аадьо ыллыбыт даҕаны туран барар этибит. Онтон неделяҕа чэ дьиктитэ иһин улахан иһитэргэ сыдьаа атыыр этибит. Бу бастакы биһик кыһыммыт этэ маннык сылаас дойдуга кыдьык сылаас этэ. Олорон тыллаах буолар этэ иһин биир олус үчүгэй иһит диэн ханнык даҕаны бу планета иһигэр һуоҕа буолуо муннугар гынан баран биһиэхэ били тыыс тымныы кэнниттэн маннык сайыннары сылааска олорор ураты этэ ол иһин буоллаан оттон тохтообокко биир оннук муорабытыгар хайаларбытыгар тахса тахсабыт хаама хаамабыт айныы айныы сылдьыбыппыт Интернеты хастык кыдьык хаһаммыт барытын булар этибит уонна тун баран көрөбүт, сөбүлээтэхпитинэ салгыһыйдьыбыт, суох буоллаҕынан салгыы баран иһэбит диэбит курдук уонна бу кыдьык олус э, көҥүл э, чувствоны биһиэхэ бэлэхтээбитэ. Биһи бэйэбит билэбит хайдах олорорбутун, ханна тиийэрбитин, тугу көрөрбүтүн, тугу аһыырбытын. Ол иһин э, туспа кынат курдук бу айаҥҥа сылдьар. Уонна это бу оҕолорум туһунан кэпсиим уонна хайдах биһи сыһыаммыт а, бу айаҥҥа уларыйбытын туһунан. Бу айанныы барарбытыгар улахан уолум буомбиистээх этэ, подросток, бэҕэр билээт подростоктар хайдахтарын, онтон биир уолбут саамай балыспыт буолаанын хаҥа балтараас ааһын туолан хаама хаҥара сатыы сылдьар ыччат этэ уонна это бу айаҥҥа сылдьаммыт биһи олус чугас буолуо бэйэ-бэйэбитигэр. бэйэ-бэйэбитин олус үчүгэйдик өйдөһөбүт, бэйэ-бэйэбитин оҕолор бэйэ-бэйэлэрин буоллаҕынан көрөллөрө, истэллэрэ олус үчүгэй буолбут этэ диэмин. Урут хайда эрэ били ыһылла-тэһиллэ сылдьар курдуккун, бу күннээҕи олоххор даҕаны олордоххуна бу оҕоҥ баар баарча түргэнник аһатаҕын, хайыыҥ кэпсэтэ үөрэххэ ыытаҕын, саадыгар ыытаҕын, ол курдук бүгүн кэпсэппэт да курдук буолан хаалар түгэннэр иһин биир үөскээччилэр. Онтон бу айанга сылдьаммыт бэйик саҕах буоллахпыт дии. Ол иһин дьэ хас биирдии оҕоҕун кытта кэпсэтэн, санаабытын атастаһан, туох бу күҥҥэ буолбутун ырытан, кинини кытта бу санаатын арыйан кэпсиириттэн хайдыһын биир буоллаҕынан туспа көрүүлэнэр буолуохтара дии оҕолор. Ол иһин буолуо санааларбытын атастаһаммыт, бэйэ-бэйэбитин өйдүүрбүт ордук буолбута. ким эрэ дьиҥнээх убаай буолбута улаатан тимир холобур бэйэтэ оо курдук кыраҕы курдук сүүрэ кэбиһиттэр киһибит буолаанан убаай эбит убаай эбиппин кырдьык бу кыраларбын бырааттарбын көрсө эрэ эппиһин диэн санааламмыта олоһун буоллаанан били элбэх баа буоламмыт бары туорамаары сүүрэн хааллахпытынан дьуйбааты бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһө сыһа сыдьааччылар алтан эмиэ үс чаастаах киһибит отто ол ол аатынан үс түөртээх ол киһи үстээх этибит ол өссө кризис трех диэтигин диэн буола сылдьыбыппыт онтон бу айаҥҥа хатыһымнаҕастык аһардыбыппыт онно оҕолор үрдэҕин айдаллар этэ бу суолбутунан биһи бу суолунан сылдьыбыппыт онтон онно бардахпытына ханна эрэ туохха эрэ тиийэбит диэн инник саҥа тыллары үөрэтэн, саҥа иһиттэри көрөннөр уонна то оту-маһы үөрэтэр буоллахпыт дьэ, "Ой, бу туох мас эбитэй? Оо, тополь диэнибит, дууп диэнибит, ону-маны оту-маһы бартын хабаан тахсаллар этэ. Манна биһи интернеты, телефону оҕолорбутугар биэрбэт этибит, ол иһин олох оҕолор таһырдьа таҕыстылар даҕаны сири хаһан тахсаллар этэ. Кырдьык олох бу эбирдэхтэри хомуйан, гир-баайрык курдук оҥорон Бу дьыл кэм хайдах уларыйар эбит диэн, ийэ тоҕо хаар түспэтий диэн ыйыта сылдьыбыттара билиһаҥа дьыл саҕана, онтон дьэ кэлэн хаар түспүтүгэр хаарга тахсаман тоҥмот эбиппит диэннэр эмиэ бу маннык айылҕа араас көрүҥнээх көстүүлээх буоларын билэннэр үрдээн түргэнник хайдаллара этэ, хайдыбыттара, улааппыттара уонна киһи олох улахан киһи курдук кэпсэтэн, ипсэтэн сылдьыбыппыт. Онон бэйэбэр даҕаны махтанабын, оҕолорбор да махтанабын, бу маннык улахан айаҥҥа сылдьаммыт, бары бэйэбит буолаанын туох дииллэрэй, нууччалыы эттэххэ общие воспоминания баар буоллаҕа дии. Онон буолаанын төһө кыалларынан оҕолорбун кытта маннык сыдьаһатыырбыттан, сыдьууппуттан мин истиҥник үөрэбин уонна дьоллонобун. Баҕар хаһан эмит улаатан баран бу тоҕолорбун кытта мин күрдьэн эмээхсин буолан бараммыт эмиэ бу э, суолбутун, айаммытын, ииспитин э, барыахпыт диэн кып-кыракый баҕа санаалаахпын. Уонна тус бэйэм ийэ быһыытынан э, ийэлэр өттө баҕар өйдүүргүт буолуо бэйэм хата эрэ оччото ийэбиппин оҕолорбун үчүгэйдик көрбөт истибэт эбиппин диэн санааларга былдьатарым аҕыйаабыта. Бу бэйэбиттэн бэйэбин тирэхтээх, күүстээх, эрэллээх курдук буолбутум уонна оҕолорум мичээрдэри көрөммүн хайдах ырдаан соһуйалларын уа ийээ бу маннык кэрэһир эбит диэн диэн кычык олоҕу айылҕаны кэрэхсии үөрэппиппиттэн Мин кырдьык астынабын, тоҕо диэтэххэ бу улахан да киһиэхэ ыарахан буолар, тула өттүгэр туох баарын тохтооҥу көрөргө, кэрэхсииргэ биһиги хайда эрэ соччо үөрэппэтэхтэр эбитэ буолуо дуу, хата эрэ оннукка такой санаа суох этэ буоллаа дии. Онтон манна оҕолору кытта сылдьаммын кырдьык олоҕу кэрэхсиирим атын таһымҥа тахсыбыта. Ол иһин биһи уонна куруук бииргэ сылдьабыт, бэйэбититтэн то сылайбыппытын даҕаны иһин өйдөһөммүт, бу ким эрэ сылайбыт, бу ким эрэ сүрүнньэныан баҕарар эбит диэн үлүһүн оҕолорум ордук өссө бэйэ-бэйэлэригэр чугас буоллулар диэн кырдьык эрэллээхпин, онно оннук билэбин. Сөп, уонна салгыы ханна тиийдибит диэбиккэ дылы. Бу ыһыктыбыт, олус кыдьык ураты айан буолбута. Ол эрэн биһиэхэ билбэтэхпит, салгыы ханна тиийэрбитин. Билигин бу мин Казахстаҥҥа олороммун кэпсиибин. Онтон ол иннэ биһи кулун тутар ыйыгар оҕолорбун кыбынан бараммын өссө улахан да улахан уонна уһун да уһун айаҥҥа туруммутум. Биир күн оттон олохпут, бары олохпут уларыйбыта. Ол онно Э, биһиги санаа буолан бараммыт, Геленджиктан аны Москваҕа туруммуппут. Тоҕо Москваҕа диир буоллаххытына, биһи ото Геленджикка букатын олохсуйабыт диэн э, эрдэттэ олохсуйарбыт туһунан санаабат этибит. Онно иһин биир хайаан да Москваҕа көһөбүт диэн санаалаах э, Дьокуускайтан айанааппыт. Ол иһин, дьэ, Москваҕа тыар туруннубут. Түөрт күн айан аахпыт. Дьиҥинэн буоллаҕынан чугас, быһалыы оҕус айаннаатахха, икки күнүн да айаннаан тиийиэххэ сөп. Ол эрэн биһи маршруппут атын этэ. Ол хаҕанар Ростов-на-Донунан барар кыталаах соҕус этэ. Ол иһин Аан бастаан биһиги Геленджиктан Тихорец диэн куоракка тиийбиппит. Ити Краснодартан, Адыгейтан ааһа түһэн баран, онтон онно һынньанан хонон бараммыт, салгыы Волгоградка тиийбиппит. Волгоград ону халлааммыт тымныйан саҕалаата арай. Онтон Волгоград кэнниттэн дьэ Тамбов куоракка тиийбиппит. Тамбовка аны былаана холобур кэлинчиккэ дьаһаас барыта көҕөрөн, сибэкки тыллан тэтэрэн эрэр эрдэҕинэ буоллаҕынан ол кэлинчиктэн айан аахпыт халлааммыт дьэ уларыйан, тымныйан өҥөтүүтэ барыта хараҥмаҕан буолан хаалбыта. Ол да буоллар айаннаан испиппит, айаннаан испиппит, аны тамбовка тиийбиппит, халлааммыт дьэ дьэ күнтэһэн тымныйбыта уонна дьэ то Москвабытыгар айаннаан тиийбиппит. Уһун дьэ суол буолбута, онно баара суоҕа мин Айанныырбар массыынаны түөтэрэ сыл курдук буолбута ыыппытым уонна бэйэм хоһотох этим түөтэ оҕолорбун кытта айанныырбытыгар уонна холобур уһуна диэтэххэ мин бу кэлин аахпыппар тыһыынча аҕыс сүүс сэттуон үс километры айаннаа тиийбиппит. Олох ыксаабакка бу тиийбит куораттарбытыгар барытыгар тохтоон, сынньанан, ол иһин буолаанын өссө бэйэтэ били туспа экскурсия курдук этэ уонна хаһан өссө мин Волгоградка тиийиэхпин эбитэ дуу диэбит кыһыл эбэтэр ол Тамбов куоракка инник киэҥ уһун айан кэнниттэн Москва тиэмит дьэ сынньаммыппыт уоскуйбуппут олохпутун дьэ оҥостон испиппит дьэ ол туспа кэпсээн ол эрэн мин өссө бу видеобар этиэхпин баҕарыам этэ түмүктүүрбэр оҕолору кытта бииргэ бу сири дойдуну кэрийэргититтэн куттанымаҥ саллымаҥ уонна оҕолорго бу кычык олус улахан туһалаах. Инники олохторугар даҕаны, сайдыыларыгар даҕаны муманнык олох кэрэтин билэн улааталлара туспа эмиэ үөрэх. Уонна тугу биһикилэргэ эрэ буотах буоллаҕа дии, биһиэхэ бу төрөппүттэргэ улахан үөрэхэ маннык айана сылдьыбыппыт. Уонна то этэллэр баттаа ханнык даҕаны айантан эн урут киһи буолан уларыйбакка төннүбэккин диэн олох сүүс барыһыан уларыйаҕын бэйэҥ даҕаны оҕолоруҥ даҕаны олоҕу анаарыҥ уонна кыдьык бэйэҕэр эрэллээх буолаҕын ол саамай буоллаҕына бу биһиэхэ наада буоллаҕа дии онута мин куруук хатылыыбын бу гарри поттерга буоллаҕына киинэтигэр били таба буолар батта ону чөл баҕайы аптаах били тыллаах дии Патронус киинигэр. Онно эн хайаан даҕаны бу олоххор хаамай дьоллоох кэмнэргин санаатаххына өҥкүүһүм өссө күүһүрэр уонна туох баар куһаҕантан ол били куһаҕан плащтаах демоннар бааллар этэ дии кэлэллэр этэ дии эн үчүгэй санааҕын бартын оборон ылаллар этэ дии ол онтон эн харыстанаргар буоллаҕына санааҕын күүһүн тэҥҥин ол патронус Эттэххинэ, туох баар барыта иһиттэн кыйданан баран хаалар, сүтэн хаалар уонна эйиэхэ чугаһаабат диэн. Ол иһин э, күндүмүн көрөөччүлэрим, э, туохтан да куттанымаҥ, туохтан да саллымаҥ, олох харса суохтук толору олоххутун олоруҥ, дьоллоох буолуҥ уонна оҕолоргутун кытта э, бу маннык холобур айаҥҥа туруннаххытына эһэ кырдьык өссө чугас буолаҕыт, бэйэ-бэйэҕитигэр өссө үчүгэйдик бэйэҕитин өйдөһүөххүт сыһыаҥҥыт тупсуоҕа диэн саныыбын уонна биллэн туран биири тэҥҥэ биир суолу тэҥҥэ айаннаатаххыт дьэ уонна барытын билэҕит хайдаҕын бэйэ-бэйэҕитин харыстааҥ дьоллоох буолуҥ диэн этиэхпин баҕарабын уонна сөп бу түмүктүүрбэр санатыам этэ мин кинигэм дорожные заметки много мамы диэн өссө даҕаны литреска даҕаны атын даҕаны онлайн платформаҕа атыыга баар ону киирэҥҥит айаҥҥа турунуоххутун баҕардаххытынан ааҕыаххытын сөп уонна хайдах ыдьыыппытын өссө сиһилии бу ол кинигэҕэ барытын суруйбутум Бу санаатахха видеону көрө олороммут суолбут барыта уларыйан иһэр, ханан эрэ сырдык, ыраас, ханан эрэ ардаҕас суох, бардык күп-күөх эбэтэр хаҥаттан хаҥа иһитэргэ кэлэн иһэбит. Ол курдук биһи олохпут ото оннук буолан иһэр буоллаҕа. Биир кэм буоллаҕынан хата эрэ курус санаалар түгэннэр үөскүөхтэрин хорох кэтиирдэххинэн эбэтэр хатан турукка киирдэххинэн эйиэхэ барыта сырдык кэрэ ол иһин оҕолор бу манныгы көрөннөр анаараннар кыччыкөсө күүһүрэллэр өссө хайдаллар ол астык буоллаа дии биһиэхэ тугу баара оҥорбуппутун төрөппүттэр барыта иһин биир оҕолорбут тустарыгар оҥоробут уонна төһө кыалларынан кыах баарынан хайаан даҕаны ыраах дойдуга атын дойдуга тахсаҥҥыт маннык айаннаан диэн эппэппин биһи хайырыгар олорбут даҕаны даҕаны куруук саха улуустарыгар тыаларын барытын тэҥҥэ эмиэ көрөммүт үөрэтэммит сыдьаатыыр этибит Сыл аайы буоллаҕына бу хаҥаттан хаҥа улуустары кэрийэр этибит эмиэ оҕолору кытта сылдьаммыт. Ол иһин оннук гынаммыт биһиги кэчик кэҥиибит, сайдабыт. Онута саха киһитэ импиэр алааһыттан тахсан атын олоҕу көрүөхтээх, билиэхтээх уонна сайдыыга, сырдыкка кэрэҕэ тардыһар да дьулуһарын хаамай сөп буолар бу олоххо. Баргытыгар барҕа махтал бу маннык уһун телевиденэ түмүктээн эрэ бититтэн урай диэххэйиҥ уонна сыханатыам этэ пожалуйста киирэн миэхэ суруйтарыҥ лайктаан пожалуйста бу видеоны сөбүлээбит буоллаххытына уонна санааҕытын үллэстиҥ Буолус күндү уонна оттон мин эмиэ салгыы хайдах видеолары уһулларбыттан эмиэ үөрэх буоллаҕа дии, баҕар тугун этэн биэриэххит уонна өссө мантан элбэх үчүгэйи үчүгэйи оҥорон иһиэхпит. Махтал, таптал, эрэл.